Illum se nitkellmu fuq l-abbużi moħbija li wettaq Jimmy Savile u f'dan il-video se naraw ir-reati orribbli ta' wieħed mill-aktar personaġġi Brittaniċi maħbuba u llum tant mistmerr fil-media għal dak li għamel. Intant Netflix ħareġ bis-serje dokumentarja bl-isem Jimmy Savile A British Horror Story. Records, Pop Music. Fl-1958 ġewwa Leeds, Jimmy Savile beda l-karriera mużikali tiegħu bħala DJ fuq Radio Luxembourg. F'Jannar tal-1964 fuq il-BBC ġie varat l-ewwel episodju ta' Top of the Pops, wieħed mill-aktar programmi popolari tagħhom. Jimmy Savile kien il-preżentatur ewlieni u baqa' għaddej jippreżenta sa Lulju tal-2006.
Savile baqa' wkoll jippreżenta f'diversi shows oħra tal-BBC. bħal Young at Heart u Clank Click. He headed up so many programs in the BBC. Welcome indeed to the first of 19 programs.
Fl-1975, Saville debutta fi show uniku tiegħu fuq il-BBC bl-isem Jimmy Will Fix It. F'dan il-programm it-tfal kienu jiktbu litri u jistaqsu jekk Jim Kien jista' x'jirranġalhom biex b'hekk il-ħolm tagħhom kien isir realtà, bħal pereżempju isuqu l-karozza ta' James Bond. Il-BBC kien jirċievi eluf ta' ittri fil-ġimgħa u malajr kienu bil-miljuni t-telespettaturi li kienu jsegwu dan ix-show. People write in, Tell Jim what they want fixed and he will make their dreams come true. Dan għamel lil Saville Għal ħafna, eroj tat-tfal u speċi bħal Santa Claus iġiblek ir-rigal li tixtieq. Wara li Saville kien jaqta' x-xewqa tagħhom, it-tfal kienu jirċievu medalja bil-kliem fuqha Jim, fix it for me. I did think it was the crown jewels when I first got it, of course. Saville malajr sar isem sinonimu fid-djar tal-pubbliku u kien juża dan ir-rikonixxament biex b'mod regolari jiġbor flus għall-karità fir-Renju Unit. Fl-1968, wara snin ta' volontorjat u fundraising ġewwa l-infermierija ta' Leeds, Saville talab biex jagħmel xogħol ta' porter. Two days a week as a porter at Leeds Infirmary.
Kienet talba naqra stramba imma l-isptar kienu aċċettaw din l-offerta u Saville kien jittrasporta lill-pazjenti minn sala għall-oħra. Fl-1981 ġiet stabilita The Jimmy Savile Stoke Mandeville Hospital Trust. Charity work obviously went down very well. Saville kien appuntat bħala fundraiser għal Stoke Mandeville Hospital fl-1980 u fuq tliet snin huwa ġabar miljuni għaċ-ċentru l-ġdid tal-isptar rigward korrementi tal-ispin. So I've got time to try and get hold of 10 million pounds with the help of my lovely Friends in Great Britain. Fl-1987 huwa kien appuntat fil-bord tal-psikjatrija fl-Isptar Broadmoor minkejja li ma kellu ebda esperjenza medika. I have got very formal qualifications. I've been alive for a long time. I've learned a lot of things for a long time. Is-sena ta' wara kien maħtur f'task force u b'mod ċokkanti kien ingħata kmamar għalih b'setta ċwivet kif ukoll l-awtorità li jagħmel deċiżjonijiet maniġerjali. Saville kellu aċċess għal kull parti tal-isptar. You spend a lot of time in hospitals, though, don't you? They are my favorite places. Bħala wiċċ komuni fuq it-televiżjoni u li kien jorganizza gigs u attivitajiet ta' karità, Jimmy Saville kien jidher bħala personaġġ tal-poplu anki fejn il-passat tiegħu bħala tifel tal-ħaddiem. Kompla żied ma' din il-kredenzjali flimkien mal-karizma li kien daħħal fil-qlub tan-nazzjon. Ladies and gentlemen, Jimmy Savile.
Parti mill-appell massiv tiegħu kienet il-personalità partikolari tiegħu u l-immaġini b'xar bjont, tracksuits, ġojjelli u ta' spiss ipejjeb xi sigarru. Imma taħt din il-persuna eċċentrika kien hemm pattern ta' mġiba stramba. Saville kien preditur prolifiku moħbija għal viżjoni tal-pubbliku. Oh, this is lovely. Billi jinħabb u jitħakkek mal-familja reali kompli tiżid l-immaġni pulita u pura tiegħu fejn huwa kien sar anki ħabib mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Margaret Thatcher li wara kienet għamlet lobbying biex jingħata t-titlu ta' kavallier. I thought you were going to fix my getting into number 10. Għan minn kien li kien hemm eżitazzjoni minn oħrajn, Seville ingħata l-ġieħ Kemm mir-Reġina u anki mill-Papa fl-1990, il-Prinċep Charles ta' Wales kien mara nsevil għal parir kemm rigward politika kif ukoll dwar iż-żwieġ tiegħu. They were asking his opinion on things. Minkejja li kien ikun kullimkien fil-medja, Seville kien irnexxielu jżomm id-dettalji tal-ħajja personali tiegħu fil-privat. Diversi intervisti pruvaw jikkonvinċuh biex jitkellem dwar il-ħajja romantika u relazzjonijiet tiegħu, imma bħas-soltu kienu jsibu d-distrazzjoni ta' Seville u ċaħdit min-naħa tiegħu. We're talking about a life are we in the sixties and seventies of lots of lovers? Ooh that's a long time ago, I've forgotten now. Huwa kien kburi li baqa' ġuvni u qatta' ħafna ħin tiegħu ma' ommu Agnes, li kien isejħilha Dukessa. Hija mietet fl-1972. When she died? Yeah. You sat with her? Yeah. For five days. That's what it said in the papers. Mis-snin sebgħin 'il quddiem xnia bdew jinxterdu dwar Jimmy u tfajliet taħt l-età u bdiet issir bħala ċajta passiva fil-kultura ta' dak iż-żmien. How you punish yourself is when you are with young ladies. Minkejja dan ħafna nies minn ta' ġewwa kienu jafu li kien hemm il-verità f'dawn ix-xnijat. Fl-1990 il-ġurnalista Liam Barber intervistat lil Jimmy Savile għal profil fuq l-Independent. Fejn direttament staqsietu fuq dawn ix-xnigħat. Naturalment huwa kien xi ħaddan kollu. Id-dokumentatur Louis Therox, f'episodju ta' serje li kienet tixxandar f'April tas-sena 2000, ukoll kien staqsa dwar dawn l-allegazzjonijiet. U għal darb'oħra Saville kompla jiċħad dan.
Il-Pulizija Lokali kienu stħarrġu dawn ix-xnigħat fl-2007 kif ukoll fl-2008 imma kkonkludew li ma kienx hemm evidenza biżżejjed. Fid-9 t'Ottubru tal-2011 Jimmy Saville miet fl-età ta' 84 sena. Il-pajjiż kollu beka t-telfa tal-idolu tiegħu u eluf attendew għall-funeral. Fid-disgħa ta' Novembru, jumej wara l-BBC xandar tribute speċjali li kien jinkludi kollegi ta' Zevin li jfaħħru lil dan il-personalità magħruf fil-media. Of course he was eccentric, but he wasn't a loner, he was just an ordinary guy. Minkejja dawn l-għidut mifruxa dwar l-imġiba ta' Zevin tul il-karriera tiegħu, kien biss wara mewtu f'Novembru tal-2011 li l-investigazzjoni saret b'aktar sustanza. BBC Newsnight bdew investigazzjoni interna dwar Zevin. Imma qabel ma s-sejbiet tagħhom ġew imxandra, kien hemm editur li beda jinvestiga. Suddenly, we're told that there's a problem with our story.
Ftit xhur wara, is-Sunday Mirror kixfu investigazzjoni li kienet imwarrba U wara li l-iskandlu kompla jikber, dokumentarju mxandar fuq ITV fl-2012 jesponi n-naħa l-oħra ta' Jimmy Savile, features ta' abbuż fuq ħafna nisa minn dan il-personaġġ. And then I went to find my colleague and told him what had happened and he sort of laughed about it really. Imma kif l-affarijiet bdew jevolvu il-BBC u s-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa bdew l-investigazzjoni interni tagħhom. We have asked the BBC Investigations Unit to make direct contact with all the police forces in receipt of allegations and offer to help them investigate these matters. Id-Direttur Ġenerali tal-BBC ħatar ġudikant mill-Qorti Suprema lid-Dama Janet Smith biex tagħmel ir-reviżjoni fuq l-attivitajiet ta' Seville meta kien jaħdem il-BBC. Ir-rapport tagħha ġie ppubblikat tliet snin wara u kien żvelat li Seville abbuża minn ammont sostanzjali ta' persuni fil-binja tal-BBC u nstab li xi staff tal-BBC kienu jafu b'dan imma beżgħu milli jmexxu dawn l-ilmenti mal-management. There were very few women in management positions Women found it difficult to report sexual harassment. Sadanittant, il-Pulizija wkoll kienu qed jinvestigaw u f'Novembru tal-2012 ħabbru li l-ammonti kbar ta' abbużi li ltaqgħu magħhom ma kellux preċedent bħalhom qabel. The Metropolitan Police is coordinating a vast inquiry looking into more than 450 allegations of abuse. Mill-1955 sal-2009 Saville abbuża minn 450 persuna, ħafna minnhom żgħar u minorenni. Il-fama tiegħu li dejjem bdiet tikber kienet punt prinċipali illi tagħtu aktar faċilità biex jabbuża persuni vulnerabbli, tfal u pazjenti fl-isptarijiet. We're talking about people who went in uh, as uh, patients uh, and some of them came out abused victims. Huwa kien jabbuża fuq mistiedna ta' eta żgħira u membri tal-udjenza. Fi żmien li kien jippreżenta Top of the Pops fuq il-BBC u Jim Will Fix It fejn anki deher jabbuża minn vittma b'mod indiċenti waqt il-ġbid tal-programm. You know, it's a bit like, Ugh, I don't think I like it. Saville kien anki ħa vantaġġ fuq ħafna pazjenti f'diversi sptarijiet fejn kien ingħata aċċess. Ġewwa Leeds kellu anki il-kamra personali tiegħu u Boardmore setta ċwievet. Regolarment kien iżur Dankford, skola tal-bniet, u kien jieħu tfajliet minorenni dawra bil-karozza tiegħu. I remember seeing him driving off with three girls from the school. Sena wara l-mewt tiegħu membri tal-familja Seville iddeċidew li jneħħu l-irħama miċ-ċimiterju ta' Scarborough. L-irħama fil-qabar ta' Jimmy Seville ġiet żarmata u mneħħija meta kienet għada kif ġiet imżanżna ġimgħatej biss qabel. Ġimneżża minn ħafna unuri li kellu. Għaqdiet tal-karità msemmija fismu ġew maluqa, monumenti oħra fismu ġew mneħħija. University of Bedfordshire has withdrawn the honorary degree it awarded to Jimmy Savile. Numru ta' kotba u dokumentarji bdew ħerġin bi kronika dwar ħajtu. Xi wħud ifaħħru lil dan l-ikona televiżiva u oħrajn jinvestigaw is-snin ta' gideb u uġigħ li kkaġuna fuq oħrajn. Think the Jimmy Savile outrage undoubtedly has a legacy. Fl-2020 il-BBC ħabar sensiela dwar il-ħajja u r-reati ta' Jimmy Savile. Purpose of this drama is to explore how Savile's offending went unchecked for so long. Filwaqt li f'April tal-2022 Netflix ħarġu Jimmy Savile, A British Horror Story, dokumentarju f'żewġ partijiet b'filmati mill-arkivji dwar il-personalità perversa u intervisti ma' dawk li għadhom ħajjin, xhieda u whistleblowers, l-attenzjoni tal-media tiffoka madwar dan l-iskandlu u l-importanza li jingħata leħen lill-vittmi, xi ħaġa li ma kinitx ingħatat lura lilhom fil-passat.
Being able to lock things away